Għaddejt me perjodu f'ħajti għadi li I had depression. Liġi biex noħroġ għax-xogħol, ninsel nofs l-indana ta' taraċ, nerġa' nidħol il-ġewwa u nintefa' fis-sodda. Għaddejt minn perjodi vodi ta' depression. Kemm dom bid-depression? Dom naqra, vodi ma nitkellem ma' ħadd, vodi għaddejt minn perjodu, bniedem f'ħajtu jgħaddi minn ħafna problemi. Kif?
Eh, Infatti tant, tant, persi għaddej minn dar problemi, ikun hemm xi ħadd minn ħbiebi ninduna li għandu xi problema. Intu rajt? Kif taf? Mm, mm, mm. Għax għaddejt minn dar problemi. Ġili tkellim tomilt imma. Insensittiv?
Jiena, biex nilfaq għandikpi ma rridx wisq jiena. I'm very, very sensitive. Very sensitive. Wadi nikpi mi xejn jiena.
Probabli għalek fighter ta' inti. Wadi li eh, noħdom bil-kbar ħafna. Hmm. Ek jajdu, l-għedin fik daqxiex u sensitive daqsek, I'm very sensitive. Specialment. What are you sensitive to? Everything.
Everything. Eh, per eżempju, jekk xi ħadd eh, per eżempju, jgħid ħaġa mhux vera fuqi, mhm. noħdom bil-kbar. Mela- per eżempju, dan rapportax tal-wan tajjeb nizille għasel. Eh, Bat nas, bat dak naslu għalli. Dak naslu għalli. Dak naslu għalli. Eventualment, kif rix minna?
Waħeda toħroċ un bat, waħeda, għax tibda Issa waħedha tispiċċa depression, isek l-ewwel mor tal-għajnuna u qatt u għadna ħejdem I don't like pills. Jekk għandi xi ħaġa u jekk kienet hekk għandi riħ kif ġi jitlaq u ġiet talas kif ġi titlaq. Jien bħalissa għandi uġieħ kbir f'koptejja. Sewa.
Eh, painkillers no. I don't, qatt ma ħmilt nieħu l-pinnoli. I don't like. Odili. Eh, u rridu jtuni, ma qatt ma ċċettajt, irrid nġilila jien, titkellem jak innifsek, għaw jgħidlek titmur għall-għajnuna, eħe, titmur għall-għajnuna, imma jiddeċidejt li neqpa għamilt ħażin, għax naf staj spiċċajt ħażin. Jiġu ksib jazzina, Jġurk ġdiebi ħżiena, mhux l-ewwel darba kont fuq s-sodda u ħarist lejn it-tieqa. Huwa diri għaddejt minnhom dawn l-affarijiet u it's not easy. It's not easy.
Pero kien hemm mument hekk fejn bidlu l-affarijiet. Imma
l-ikbar ħaġa li tgħinek hija it-tama falla. Minix xi qaddis jiena. Mhm. Imma meta temmen f'Alla, hija l-aqwa ħaġa. X'kont temmen dwar Alla dak iż-żmien? Nitolbu. Ma kont temmen li se jfejqek minn dan in-niket? Aha. U kont titolbu kuljum? Nitolbu kuljum.
Għeni. Għattajr, mux il-wieħed li mur qoddis u nagħmel ġili nidaj. Mhix ħaġa sabiħa. Fil-għaxija xi mur fis-sodda. Ninfaqa' nikbi. Ngħidla skużani Madonna dajt bik illu. Għax mhux għaxa sabiħa. Għax meta tkun għaddej minn ċertu affarijiet, ċertu problemi fil-ħajja, mingħajr ma trid tagħmel ċertu affarijiet. Eħe, u jiddispjaċini ħafna. Jien bil-Madonna nemmen ħafna. Ħafna nemmen bil-Madonna. U nitloba ħafna li tgħinni. Meta tajt nemmen bil-Madonna, xiex tfissir li eżad? Il-Madonna, omna. Omna, il-Madonna hija omna. Tħoss li hija, ġviri, il-Madonna li hija prezenza ta' om li dejjem hemmhekk tħares l-interessi tiegħek. Taf, eh, taf tgħidli di bħal prodika, inti temmer bil-Madonna għax ġejt mammet. Għax hekk jgħidulek. Għax ġejt mammet. Hija jista' jkun ukoll. Tifhem? Għax ġejt bl-istess bħal mammet li mistoqsija, inti fejn nazzjonalist. Jiena fejn katoliku għax ġejt mammet. Hemm sfumaturi li huma l-istess imma imma jiena nemmen eħe tħossa. Tħossa. Il-preżenza tal-la tal-Madonna tħossa ġofik. Hmm. Tħossa ġofik. U eħe, kemm-il darba tlabt biex tgħinni u tgħinni. Għamilt perjodu meta kont għaddej immur, pereżempju, kont kont għaddej minn perjodu kraħ, kont qed nagħmlu xogħol dak iż-żmien l-airport, u għamilt kappella. Tidħol sal-kappella, titlob lill-Madonna, u tħossha. Issa tkellmek u tgħinek. U tgħinek. Il-Madonna fija nħoss nħoss kif taqba għajnuna kbira. Għajnuna kbira. Nemmen ħafna. U taħseb li kienet din ir-relazzjoni li għandek ma' din il-figura tal-Madonna li ħarġitek Iva, nemmen fija, nemmen, eh, nemmen. Ħafna, ħafna nemmen. Jiena naqbel li ġviri kella dal-impatt eh, dal-impatt fuqek ġviri. Jien eh, insib ħafna valur. Jien agnostiku, ma jekk hemm Alla jekk hemm xil-Madonna ma nafx. Dik l-unika tweġiba nista' nagħti ma nafx. Naħseb min jgħid ċertezza żgur li m'hemmx mm, kif taf bro. Eh, u min jgħidlek li żgur li hemm u kun għandi biex ta' Jien qatt ma ltqajt magħhom daw, ġifieri u jiena ta' bniedem di natura tiegħi xettiku, inkun irid l-evidenza. Però fl-istess ħin nara ħafna l-valur ta' xaħat li jħoss li hemm preżenza li hija ikbar minnu li jista' jikkorrispondi magħha u f'dik il-komunikazzjoni u b'xi mod jibda Itejjeb, itejjeb il-ġejjeni tiegħu. Jiena jiena kelli meta kont għaddej mid-depression jiena li kont nagħmel kont eh, kont nikteb għamilt ħabta nikteb lil Alla, ma nafx jekk Alla jeżistix, ma kontx naf jekk Alla jeżistix, imma għamilt ħabta nikteb lil Alla. Tipo la ne menna di bro, issa xina nikteb jina dak huwa spiex ta' il-mod li nħobb nikkomunika. Mbagħad kont nikteb ukoll li li fil-futur spiex ta' li kont nikteb isma' eh, inta tkun aħjar, tinkwitax, ħafna l-affarijiet. Imma l-fatt li inti kont tħoss li kien hemm din il-figura maternali li jinteressaħħa minnek li tixtieqlek il-ġid u li hija tgħinek biex tasal naħseb li lek perswas li żgur psikoloġikament għanitek ħafna żgur. Ħafna għanitni, ħafna. Ġiri, l-unika terapija li tista' tgħid li li għamilt kien it-talb. Talb.
It-talb jgħinek ħafna. ħafna. U qed ngħidlek mhux xi bniedem jiena Li kollha adba tal-Knisja, voliri. Sewa.
Eh, it-talb nemmen fih ħafna.
Mela, tlaqna?